My confirm person good morning, good afternoon, good evening depending on the time wey this video take reach you. This na Favours blog. I will bring you Open Heavens Daily Devotional in Pidgin English for Thursday wey be the 19th day of September 2024. The topic what we consider today now waiting on the Lord and our Bible reading now from Psalm 27 from verse 13 go shook body enter 14. We go read them together. But where I for dey now, if to say I no believe say God go favour me for this land where I dey. So make you dey patient so make you dey patient for God and get strong mind Yes, make you dey patient as you dey wait for am. Memory verse for today na Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. As I dey read am, you go read after me. But people wey dey wait for God to come help them go get new strength and power. Dem go fly high like eagle. Even when dem run, dem no go tire and when dem waka dem no go faint make we enter the message for today no forget to like this video subscribe and turn on the notification bell everybody eh, at one time or the other go dey wetin dem dey call waiting season your waiting season na period dey be like say you dey wait for something wey you want to come to you secondary student go dey wait hey which day you go enter university university student dey wait say ah which day i go graduate the graduate dey wait say make e get work the single person dey wait say okay i go soon marry the married person dey wait to get children the people wey don get children na dem go dey wait for the different stages of their children life the waiting dey continue for different things at different times we dey wait Waiting na wetin nobody go fit avoid. However, wetin you dey do while you dey wait, e dey more important than wetin you dey even dey wait for. When people lose their patience with God and decide to do things wey dey outside im will to stop their waiting season, dem dey always dey regret am.

For inside Genesis chapter 16 for verse 1 go reach 3, Sarah tired to wait for God to give her pikin. So she come decide to do alternative. She come carry Hagar as servant give Abraham as wife. She later regret am after Hagar don get belle come born inside Genesis chapter 16 Verse 4 And today, that action wey Sarah do don result to great persecution for her descendants and children's children's children. When you dey find alternative to God in order to make your waiting season short, e dey always dey end in regret. My wife and I, one day we dey pray for one woman to get belle, but at some point, the woman come tired to wait for God, so she come go see herbalist. she get belle oh but the pregnancy wey suppose to last for only nine months last for years the last time when I hear about her she still never born that pikin listen to this thing I wan tell you every alternative to God dey give the devil permission to oppress you Make I talk am again. Any alternative wey you get to God own dey give the devil permission to dey oppress you. The reason why we get plenty plenty internet fraudsters today or as we go call am for this part of the world yahoo yahoo na because many young people dem no wan wait to get money in the correct way but wetin dem no know be say although dem go get plenty money and dem go get am quick quick wetin dem go give in exchange for that money na their soul matthew 16 verse 26 talk say this na very foolish thing because you go gain the whole world but you go lose your soul in the process no dey foolish no just no just be like who no get sense wait upon god and he go surely surely come true for you. Wetin be our key point for today? Our key point for today be say every alternative to God dey give permission to the devil to oppress the believer. Na here we take come to the end of today message. No forget say the topic wey we consider na waiting on the Lord and we take this message from the Open Heavens devotional of the Redeemed Christian Church of God wey be say

you go be first person to know. Hey, hey, hey, e don shele! The Redeemed Christian Church of God Young Adult and Youth Affairs present International Youth Convention 2024 and the theme for this year's convention na Dominion. The date na 30th of September to 4th of October 2024. Pastor E.A. Adeboye and other anointed ministers of God don tanda to bless your life for di redemption city of god kilometer forty seven lagos ibadan expressway ogun state nigeria all you need to do na to register for dis program scan di code wey dey show for your screen right now to attend no forget say for everybody wey go attend na one week free feeding and accommodation and also make you no forget to register for any of our skill acquisition program as a lot of trainings go dey go on during the course of this convention. I don't know where you don't plan to deal oh, between the 30th of September to 4th of October, but I bet you that the Redemption City of God for the International Youth Convention 2024 might be the best place to be. Until we come your way again with another video, my correct person make it better for you.